Nilqgħukom għal dan it-tieni podcast li qegħdin nagħmlu wara li spiċċa l-istaġun, qegħdin hawnhekk ġewwa l-Juventus Club Vero Amore. L-ewwel podcast kif tafu sar ma' Matthew Scerri, nirringrazzja l-Matthew minn hawnhekk talli għoġbu din il-konverżazzjoni interessanti ħafna. Illum hawnhekk ninsabu ġewwa l-klabb kif għedtilkom għandi miegħi lil Pierre Borg, grazzi Pierre talli aċċettajt l-istedina. U għandi ma' jgħi wkoll lil Massimo Grioni. Flimkien ħankunu qegħdin niddiskutu diversi suġġetti. Ħa tkun diskussjoni miftuħa, jiena m'għandix xi punti li preparajt, jiġifieri ħa tkun konverżazzjoni, nixtieqha tkun konverżazzjoni fuq diversi punti. Nixtieq nibda ħbieb billi niddiskutu daqsxejn il l-era allegri, issa mhux biss l-istaġun li għadda u anke t-tnejn ta' qabel imma. Ta' għalliemi kif mar, fis-sens, ġab xi bidliet? Xi pretendejtu intom fil-bidu minnu, mill-era Allegri, mid-din it-tieni era ta' Allegri? Ma nafx min irid jibda.
Naħseb illi apparti illi dejjem meta jkun hemm ritorn ta' xi ħadd, dik li l-famuża, it-Taljan jgħidulha minestra riscaldata, naħseb dejjem iġġib magħha domandi kbar u dejjem iktar diffiċli biex wieħed jikkonferma ruħu ma' dak li jkun ma' ħafna tajjeb li sar fis-snin ta' qabel. Naħseb illi kienet totalment differenti mill-ewwel era ta' Allegri fejn meta ġie nistgħu ngħidu li sab bażi soda tajba wara Conte u minn hemmhekk bena, irtoħtoħ xi ftit u naturalment dak iż-żmien kellna plejers, kellna pratikament stilel kollha kemm huma kważi tista' tgħid. Jiġifieri li kważi tista' tgħid ittihom il-flokk u jinżlu jilagħbu. Ma rridx inneħħi mill-kapaċità t'Allegri bħala bħala bħala coach il-għaliex bħala bniedem naħseb jekk m'għandu xejn jittrażmetti Trankwillità kbira anki anki fid-dressing room, jiġifieri kapaċi jmexxi u u dan u. Imma r-ritorn tiegħu kien totalment differenti għaliex il-Juventus bħala skwadra kienu sippost saret dik dik ir-revoluzzjoni li sippost saret bil-mod maż-żmien biex niftehmu li kellha tibda ssir minn wara Cardiff 'il quddiem. U li ġara fil-Juventus flok wara Cardiff saret dik il-bidla bil-mod, mhux radikali, intgħażlet triq illi mmorru għal iktar għal plejers lesti, inkomplu sejrin għal plejers lesti, inkomplu sejrin għal free transfers plejers u jtuhom salarju qawwi għoli ħafna u kien hemm irqwa tliet snin però eh wara Cardiff. Bqajna nirqa appuntu għaliex il-krema kienet għadha hemm. Imma x'beda jiġri? Meta ġie deċiż li jsir investiment fuq Ronaldo, li jiena xorta nibqa' ngħid li qbilt miegħu u ngħid illi l-Juventus kienu żventurati wkoll li wara ftit feġġet pandemija, għaliex Ronaldo indubjament, Plus li teknikament tlajna erba' tarġijiet. Il-marketing sploda ta' Juventus, ħadd ma jista' jinnegaha, jiġifieri u parti mid-deal għalhekk saret biex il-Juventus fil-marketing madwar id-dinja kollha jżidu d-dħul tagħhom. Sfortunatament feġġet pandemija. Imma minn Ronaldo mbagħad il-madwar beda jiżżarma bil-mod il-mod. Min għax avanza fl-età, min għax is-soċjetà ma felħitx tkompli tagħti dawk il-pagi, allura sibna ruħna f'sitwazzjoni illi plus illi meta ġie deċiż illi jitneħħa Allegri, jiena nemmen illi l-għażla kienet Guardiola dak iż-żmien. Jien nemminha wkoll dik, nemminha li rrid jiġi Guardiola jien. U nemmen illi b'xi mod Guardiola kien ta l-kelma tiegħu. Żgur, mhux forsi. Iżda ġara xi ħaġa U dawn inqabdu fuq is-siti. Dawn inqabdu fuq is-siti. Dawn inqabdu fuq siti waħda. Le, probabbilment dak iż-żmien is-siti kienu għaddej beda jfeġġ il-każ tagħhom. Tal-FFP. Eħe, tal-FFP u bdew jgħidu li setgħu ħaġa li qatt m'hemm min ta jneħħeluhom barra mill-Ewropa u eċċetera. U naħseb Guardiola qallhom, probabbilment qallhom illi jekk jiġri hekk huwa available 99%. Imma dak ma kienx ikkonferma hekk allura? Dawn 79 mija qagħdu fuq il-kelma tiegħu u ġara li ġara. Għax biex l-għażla, biex l-għażla waqgħet fuq Sarri, kienet dehret illi hija għażla.
Panikuża. Panikuża ta' malajr u mhux. Sa ċertu punt però naħseb mill-fini ta'.
Għaliex l-iżball l-ieħor li sar, meta ntgħażel Sarri, inti il-Juventus diffiċli biex joqogħdu fuq is-suġġerimenti tal-coach biss. Fil-Juventus hija azjenda. Tisma' tisma' xi trid inti, il-materjal li trid, imma mbagħad inti dej konti tiddeċiedi s-soċjetà. Tifhimni? Fejn taqbel fejn taqbel taqbel fejn ma taqbilx xorta jekk jitolbok il-ċikk u l-Juventus għandhom il-Peppu f'idejhom, il-Peppu ħa jiġi. Żgur, mija fil-mija. Ġifieri inti jew toqgħod għal dak l-istatus inkella postok mhux mal-Juventus. Fil-fatt Sarri, il-famuża teorija tiegħu, għadu jgħid sal-lum li dik l-iskwadra kienet inallenabbli. Minn hemmhekk saret għażla oħra Pirlo filli għal man next generation filli f'daqqa waħda coach. Xorta sab ġab żewġ tazzi u fl-opinjoni tiegħi l-iżball li sar dik inhar illi jiena personalment kont nagħti ċans ieħor lil Pirlo għalkemm ma rajna ma rajniex xi logħob stratosferiku lanqas, imma naħseb li kienet bdiet tinbena bażi ta' xi ħaġa. Fhimni? Meta, meta waqgħet l-għażla fuq Allegheny reġgħet, għax aħna ma rridux inneħħu l-fatt u l-mertu ta' Allegri li jekk tgħidli aġġorna ruħu f'sentejn jagħmel wieqaf, ktibt f'anki fl-artikli tiegħi, le, assolutament. U kien ftaħar li jaġġorna ruħu minn daqshekk. U kienet, kif għedt, kienet differenti meta jkollok ħdax-il stilla għal ħdax li pratikament dawn għadhom qatt ma raw rebħ. Qed tifhem? Jiġifieri, però li rrid nirrikonoxxi li dan fuq kollox li ġara mbagħad fuq il-każijiet li ġara, dan pratikament beda is-soċjetà żżarmat, beda jidher hu biss, beda jaffaċċja ruħu wiċċu hu biss. Jiġifieri da bl-għażż ta' kowċ kellu jagħmilha ta' diriġent ukoll. U ta' dan jiena nibqa' ninżagħlu l-kappell. Xtaqt immaġni li hemm għamel ħafna taqsir. Eh, eżatt, jiena eh, ta' nispund biex niżviluppa d-diskors ta' tiegħi wkoll. Jiena fl-opinjoni tiegħi Allegri dejjem kien iktar milli ehm, coach li jgħallem il-futbol, kien dejjem rajtu iktar ġest, kif jgħidu t-Taljan ġestore di uomini. Ehm, u deret ċara fl-ewwel era tiegħu kemm kien kapaċi ehm, fuq dak li Conte ried jarmi niftakru dik il riżenja burra skuża li kellu jumejn wara li beda l-pre-season ried jarmi xi għaxar players mill-iskwadra u mbagħad Allegri irnexxielu jirrimotiva l-istess plejers li kont irrid jarmi kienet xi ħaġa li wieħed irid itih mertu. Biss, kif semma Pierre ukoll, fl-ewwel era kellu pedament ta' impronta tattika ta' Conte diġà stabilita. Kellu plejers u midfield Dan meravilji compared mal-faqar li kellna fit-tieni year ta' li konna nirrikonoxxu li d-deficit tekniku kien fil-midfield. Biss fit-tieni year kien hemm ħafna komponenti li telfu il-krexxita u l-growth tal-iskwadra, kien hemm xelti żbaljati immens tad-diriġenza fuq suq tal-plejers, mgħaġġlin, panikużi. Semmejna anki 'l Sarri. Sarri żgur li kont, minkejja d-difetti kollu kollha u l-background tiegħu mhux daqshekk Kien easy biex jintegra ma' ambjent Juventin. Ma kellu x'jaqsam xejn mal-Juventus.
Eżatt, eżatt.
Qatt ma kellu jirfes hemm.
Biss imbagħad jien nimmeravilja ruħi kif irnexxielna f'logħba kontra l-Inter kienet xi l-aħħar t'Ottubru, Novembru fejn fejn deher li qisu se jkun hemm din l-impronta l-impronta ta' qaww ta' Sarri fuq l-iskwadra. Konna lagħabna logħba vera tajba ġo San Siro niftakar it-tieni gowl kien kien riżultat ta' xi 30 pass li ma missewx. Huwa kien fl-aħħar istaġun. Bdejna.
Jiġifieri,
però kien hemm l-isfortuna li l-veterani tad-dressing room setgħu ħadmu kontra l-coach, jiġifieri ħarġet anki hawn l-aħbar li kien hemm qisu

Ronaldo ma kotx differenti minn Allegri kien imur aħjar? Konna naslu iktar b'Ronaldo jekk ma kienx hemm Allegri jekk ikun hemm ħadd ieħor taħsbu? Forsi għandi l-wol iktar offensiv. Jiena nemmen li mfin Dei Conti kulħadd huwa kulħadd huwa bżonnjuż. Imbagħad għandek plejers bħal Ronaldo li dawn huma ta' klassi għalihom. Ronaldo, Messi, dawn huma players li hmm. xaħġa speċjali. Pero still rridu il-kontor ta' madwarhom. Meta inti qed neħħilhom l-aħħar l-aħħar sena ta' Ronaldo tneħħew ħafna players. Għandek kellek hemm Reċan. Il-fullback x'in jismu l-Ispanjol bħal il-Portugiż. Eh, eh, eh, Cancelo.
Ġifieri tneħħew tneħħew bosta plejers u min kien avvanzat fleta eh, beda beda jnaqqas. Ġifieri inti da xorta trid. Issa biex nerġgħu niġu jekk niftakar sewwa, niftakar sew bħal daż minn sena għamna l-podcast ukoll konnejna u Matthew. Kważi kważi jiena ngħid li dis-sena bħala roża tal-Juventus ħafna ssopravalutawha. Issa, u konna għedna, għedna, you know, you know, meta konna qbilna illi kważi kważi kellna dubju niġu mal-ewwel erba, jekk tiftakar sewwa. Biex taxxaqa, mbagħad inqala l-kas ta' Pogba u l-kas Faġoli. Jiġifieri inti ara kemm naqqast mill-kwalità. U l-kwalità batejna immens minna dis-sena. Għalhekk jiena kultant jiena kont wieħed minn dawk jiġifieri apertament illi kellha ssir tibdila, imma xorta ngħid illi kważi kważi Li kieku kien hemm coach ieħor ma nafx kemm konna naslu.
Ronaldo hemmhekk. Le le, le, apparti Ronaldo. Dak dis-sena ma nafx kemm konna naslu fejn wasanna. Għaliex inti ara kemm naqset il-kwalità u l-livell tat-tim tbaxxa.

Imma allura, alright, dawk nies professjonali. Allura bil-ħa jinbidel coach. Mela inti jekk ħa jekk ħa tkun suċċess mhux ħa tkun suċċess biex is-sena d-dieħla tilgħab fil-Champions League. Ħa ngħidlek għax għal xiex affettwat.
Ikollok status ta' aħjar. Ħa ngħidlek għal xiex affettwat daqshekk. Kull imkien ta' mhux fuq Juventus biss. Probabbilment. Le le, u dis-sena l-players li kien hemm, il-materjal li kien hemm, taffettwah iktar, ħa ngħidlek għal xiex. Għaliex ħafna minnhom kienu jafu li qegħdin hemm. apparti s-sitwazzjoni tas-soċjetà, allura il-għaliex kienu protetti minn Allegri? Għax ridhom Allegri ridhom jibqgħu.
Imma le, imma żomm waħda, mentalment inti tista' taffettwak illi jekk jiena naf illi min iriedni hemmhekk probabbilment illi s-sena d-dieħla ma jkunx hawn, jiena awtomatikament mhux se nibqa' fil-kanijiet tas-soċjetà. Hemm probabbiltà kbira, allura mentalment inti, mhux kulħadd, mhux qed ngħid li kollha kemm huma, imma ħafna minnhom setgħet affettwathom mentalment. Tifhimni? Imma tista' tara min-naħa l-oħra. Jista' jkun, jista' jkun li jkun hemm, li jkun hemm argumenti bejn il-klients ukoll.
Kazo ma jpier, eh, fil-fat, għet naqbel u koll ma dal-punt di fistanzi, għan nieħu aspettiħor. Il-players, allura, jien kont nipretendi li ejja najdu, jek kellhom il-ħsieb at the back of their mind li li jistaw jkun jitqaċtu staġun ta' wara, jiena nemmela filja ruħ kif m'għandhomx dik in-naqra pride li jilabu l-karti tagħhom. Li tipo, let's put myself to test ħalli ħalli niġi konfermat next season. Hija kwistjoni ta' ġenerazzjoni ta' mentalità tal-lum. Mm. Li teżisti in ġenerali f'kollox fil-ħajja. Mm. Ħafna players huma żgħażagħ. Mill-roża anke tal-lum, għandna ħafna players żgħażagħ. Ma tistax tqabbel ma' ġenerazzjoni karatterjali ta' players ta' qabel. U qed ngħid, jiġifieri mhux ta' qabel ta' snin ħafna ilu, anki tliet snin, erba' snin ilu, kien hawn mentalità differenti. Inti iktar iktar ma jgħaddi żmien, illum sfortunatament il-futbol min jagħmlu l-aġenti. Mhm. L-aġenti, illum l-aġent kemm jista' jċaqilqek, iċaqilqek. Għandu 10% u dejjem jaqla l-flus. Għalhekk illum. Issa plejer affettwat iwa, affettwat minn dawn l-affarijiet ħafna. U Aħna jib huwa l-fatt ukoll illi rridu nammettu jiena bir-rispett kollu ġunto li issa għalija jibda jaħdem realment. Imma xorta nixtieq nara dik il-karattru sod li kien hemm fid-diriġenza l-antika tal-Juventus, inkluż Samarotta ġifieri, illi ikun hemm dik, dik, dik is-sinjal li isma' aħna hawnhekk aħna li kmandaw. Ħadd iktar. Ġuntu li jidher li jisu għandu dak il-karakter. Jidher, jidher li ekku. Mhm. Jidher.
Anka kif meċa mal-Għax pratikament is-sena immaniġja Mhux ħanqod indur mal-lewża, taħwieġ li kien hemm. Ma setax jagħmel mod ieħor, ġifieri issa ħnibdew naraw ix-xogħol ġab l-istaff tiegħu, in-nies tiegħu kif dena ngħidu. Ġifieri issa ħajibda x-xogħol l-era ta' ġunto li għalija jien.
Allura, Għax issa se orek, hemm diriġenta ġdida, sewwa, nerġa' mmur fuq il-coach. Tgħid li bħala coach Allegri, dan kien baqagħlu qabel beda dan is-season, li issa ġieli spiċċa, ġifieri kien baqagħlu sentejn. Sewwa? Illum il-ġurnata kieku għadu baqagħlu sena. Ġiet diriġenza ġdida. ma tagħmilx liltek, anke jekk taf li jekk ma tipperformi għax dan ħa jneħħik, għax dan kull kowċ hekk, sewwa, imma allura hemm hemm diriġenza ġdida, ġie direttur sportiv ġdid, ġiet kemm hemm. Ma tipprovax timmotiva l-plejers, ma tipprovax affarijiet ġodda biex inti tmur aħjar milli mort is-sena ta' qabel. Jien naqajjem domanda oħra wara għalek. Kif, nimmel aħalija ruħi kif, jekk nisser żball, kif kont qrajt, għalhekk ridt bis-saħħa l-Manjalelli u t-trainer għand is-Sassuolo. Niftakar, waħda mill-aspetti li laqtuni negattivament forsi, u ġieli niddiskutiha ma' ħbieb tiegħi u għandhom l-istess viewpoint. Kif Manielinelli fil-ewwel tliet logħbiet kienet jissemma li qed iġib żvolta pożittiva forsi konna qed nieħdu speranza li l-logħba t-tip ta' logħba ħa tinbidel u mbagħad u mbagħad he faded letteralment away. Ma ma bqajniex nisimgħu lil Manielinelli. Kienet kienet xi ħaġa li fejn ħa nitfa' domanda, Aħna ma nkunux nafu verament x'ġara dentro l-ambjent, imma jien jiġini l-ħsieb jew s-suspett li Allegri meta jara li xi ħadd jista' jikseb dik il-popolarità li Ander Milao jitfa' lilu tipo in seconda importanza, ma nafx. Jiena noħda minn Forsi tlett tlett tlett ibnadi. Ma ma nemminx li m'għamilx ħiltu. Jiena nemmen li webbes rasu.
Din is-sena qed tgħid? Eħe. Dana dana
qisu uri minn anke mill-intervisti tiegħu meta kienu jgħaffsuh u jikkritikawh b'domandi u dan. Kien qisu bil-pulit jgħid, Isma', dan, din ir-roża, dal-materjal. Mill-bidu.
Daqshekk jista' jtini. Mill-bidu bħala. Dik, dik ħaġa li vera ħarqitni.
Eħe, allura hu
qisu ried jgħid, inutli li jiena 'l da flok hawn niblagu hawn u daw jekk jilagħbu tletin metru iżjed lura nressaqhom tletin metru iżjed 'il quddiem għax jekk inressaqhom iżjed 'il quddiem ħa tiġi agħar. bil-pulit, kif beda jirraġuna hawn, Ġesù dejjem irraġuna li daw, isma' daw, dawn hemm, ser jaslu. U baqa' miexi t-triq tiegħu. Però imbagħad toqgħod infindejk konti kif jgħidu t-Taljan jew impeper, fl-aħħar mill-aħħar, dan għax ilu jġib tazza.

Jiffaċċja l-ġurnalisti hu biss. Is-sena l-oħra daqqa plus ten, daqqa minus ten, daqqa minus hundred, daqqa daqqa aħna nerġgħu iwaqqgħuna, jiġifieri dan kieku s-sena l-oħra ma ġara xejn, konna t-tielet jew it-tieni, jekk m'iniex se niżball. Jiġifieri b'li kellu, b'li kellu, li jiena sa ċertu punt naqbel miegħu, Sehem u daqshekk. Ma nafx kemm se tagħmel iktar, ha? Ah, imbagħad tqum il-mistoqsija dis-sena. Għax inti tinsiex illi plus li aħna naqqasna u ġara li ġara fis-soċjetà u eċċetera, tinsiex illi aħna, Andrea Agnelli, ta arma lil ħaddieħor li qed nistgħu biha. Marotta. Jiġifieri dan Għax il-pika dik li ġġib. L-iżball minn hemm beda meta tnejn min-nies qalulu jew aħna jew hu. Għax ma setgħux jaħdmu kif riedu. Dan is-sigriet ta' kollox kien Ronaldo. U ma betta llum jgħid apertament, qal jien m'għedtilhomx ma rridx lil Ronaldo, qal li Ronaldo min ma jridux. Il-break hemm kienet.
Però qal jiena ftaħtilhom għajnejhom illi tista' tkun operazzjoni riskjuża. Taw, approfittaw ruħhom, wieħed irid jikber fis-soċjetà żgur, għax dejjem konna ngħidu u jien kont nemmen ukoll li Paratiċi kien il-mod, mentri ma kienx ma kienx hemm il-mod. Anzi, tefgħana f'li tefgħana. U Nedved ukoll hu. Taw, sema' minnhom u għalhekk ir-ritorn tal-leġi u għalhekk il-kuntratt erba' snin. Għax imbagħad is-Sinjuri qalilhom isma' qed tara x'ġaralna, issa għindi gost, tindaħlux, issa li ngħid jien. Ma mhux talli ħeġeġ Abu, talli ta erba' snin kuntratt, seba' miljuni fis-sena. U l-pika dik li ġġibek. U qed inbagħtu
dik is-sitwazzjoni mingħajr ma nneħħi x'għamel Andrea Agnelli għal Juventus.
L-istess paralleli. Imma mbagħad fl-aħħar. Kien ħaseb fih innifsu, Jien nidfaq, jien nidfaq, hawnhekk ħa nidfaq kwiezit ukoll, fuq anki, per eżempju, qabel, qabel l-era Ronaldo, kellna ġiex players li mhumx tal, tal, tal-istatura ta' Ronaldo, però, Fl-attakk kienu jaqduna well and good, tajjeb, Dybala u Higuain. Ġieli rajna logħob vera tajjeb għax kienu anki jikkombinaw soċjalment barra mill-pitch u dik kienet tgħin għax kienu ballun kienu jqassmuh lil xulxin u kienet tidher li ċertu kollaborazzjoni. Jiena anki, jiena mhux sa u. Nara fair li apparti li kien hemm ċertu defiċjenzi ta' Levi, ma kienx tort tiegħu biss. Pereżempju, jiena nimmeravulja ruħi kif id-diriġenza qagħdet għal, jiena, il-kapriċċi ta' Rabiot. Rabiot irid iġedded sena b'sena. Għalfejn m'għandekx fiduċja f'proġett long term? Dejjem irid iġedded sena b'sena. Għandhom dil-kwistjoni ma' Chiesa. Chiesa, avolja plejer li verament nammira meta jkun fl-aqwa tiegħu ikun devastanti, irid inkun onest li karatteralment xi drabi m'għandux dik il-. Kif qed tgħid inti, ħa ninterrompik ftit, Chiesa huwa x-xhieda, huwa l-mira tal-ġenerazzjoni tal-lum. Mela qiegħed mal-Juventus inti, wieħed mill-aqwa klabbs li hawn. L-aqwa klabb tal-Italja. Kellha interiera wkoll. Sewwa.
Kellek injury kbir. Nikkurak. Nistennik. Nieħu paċenzja bik. Issa x'ħin ġej nassi u no, se titlob kuntratt faraoniku wkoll. Dik hija, dik hija l-mera tal-ġenerazzjoni tal-lum. Imma jista' jkun għax jaf imbagħad li hu wieħed mill-pilastri?

Imma da fl-aħħar mill-aħħar, jekk tgħidli tattikament da fejn jilgħab eżatt, ngħidlek ma nafx. Ma nafx. Fil-fatt lanqas man-Nazzjonal s'issa għadna ma rajniex xi xi xi anke għax għalija hija li kelli ddiżappunta huwa u Scamacca. U taħt gwida ta' kowċ ieħor għax hemm min jargumenta hekk ara taħt Allegri ma jilgħabx tajjeb imma taħt Spalletti jilgħab aħjar. Dejjem jilgħab aħjar? Ma nafux. Ġifieri, u ġimgħa ilu rajt quote ta' Khedira laqtitni. Fejn Ronaldo darba rah dieħel bil-mobile u qallu għal xiex tridu l-mobile, dieħel il-gym. Tagħmel workout, joħroġ jagħmel workout, joqgħod toqgħod tieħu r-ritratti fuq Instagram. Fil-fatt tkun tu hemmhekk tidħol is-soċjetà wkoll. Għax inti waqt waqt it-training għandek għandek għandek bniedem li jirrappreżenta s-soċjetà, l-addetto stampa. Jiġifieri għandha ti hemmhekk tinduna kemm hemmx kemm hemmx personalità, għax dik il-kelma mhux Ronaldo kellu jgħidhielu. Jgħidhielu it-team manager jgħidlu inti fejn sejjer it-training jew Jew se jittoki sa mhux se jkun mobile. Ma kienx jagħmilha fl-era Moġġi. Eżatt. Ejja naqbdu dan l-argument fis-segment li jmiss għax issa ħa nidħlu fejn ħa mmorru fil-futur. U forsi dan l-argument huwa dak li għandna bżonn, l-argument fil-sens ta' diliġenza li għandna bżonn. Ftit sekondi tal-aħħar fuq dan il-punt, fuq l-era Allegri 2.0, letteralment 30 sekonda 'l wieħed għax irridu nbiddlu s-suġġett. Tlaqna. Mela, konklussivi daw it-30 sekonda tiegħek.
L-era Allegri tidher ċara li kien hemm naqra anki imposition kif semma Pier ta' Andrea Agnelli biss jiena kieku ssaqsini llum tridx terġa' 'l Andrea Agnelli lura fis-soċjetà kieku nikkonsidra ngħid iva biss fil-para jekk jekk jitfa' moħħu fil-parametri tal-klabb Juve u lil hinn mill-kwistjoni Superlega u hekk, jiġifieri. Dik ngħid, I mean.
Naqbel perfettament ma' Massimo. Naqbel perfettament ma' Massimo, fakkarni f'xi ħaġa, li plus l-iżbalji li saru fis-soċjetà internament, daħħalna f'xi ħaġa u deher għal kulħadd, sewwa fil-kwistjoni super rega, u batejna, batejna Juventus. Batejna Juventus, jiġifieri kien att li ma kellux għalfejn, ara Real Madrid ma jitmissux. Barcelona ma ġralhom xejn. Imma sa ċertu punt, sa ċertu punt, ukoll, ukoll qafashom bil-pulit, lilna l-iktar nikkastiga x'ninqas b'saħħitna, bħala soċjetà. Għalhekk Andrea Agnelli ma kellux għalfejn, ma kellux għalfejn, jaffaċċja ruħu min hu Real Madrid, jekk iridu jiġġieldu għas-Super League, jiġġieldu huma għaliha. Għax they're wisq front line. Sewwa wisq. Tliet konklużjoni tajba. Niltaqgħu fit-tieni segment li jmiss u issa ħa niddiskutu l-futur issa. Allegri spiċċa, Motta huwa l-coach il-ġdid, x'ħa jiġri fil-futur. L-ewwel iddiskutejna daqsxejn x'ġara f'dawn l-aħħar tliet snin u anke fis-snin preċedenti. U naħseb li spiċċajna fuq punt interessanti ħbieb, fuq Agnelli u x'se tagħmel aħjar u fuq diriġenza u hekk. Ejn nibdew issa nitkellmu daqsxejn fuq il-futur. Issa għandna diriġenza tista' tgħid ġdida, għandna l-Giuntoli, sewwa, kowċ ġdid, sewwa. Ejn nibdew x'qed x'qed tistennew intom personalment mill-istaġun li ġej. U ħalli mbagħad inħarsu lejn il-futur u x'għandu jkun l-eżitu tal-era Motta. Imma ejn nibdew għas-staġun li ġej, nibdew pass pass. Max, x'taħseb, x'għandu jkun?
Nitlaq mill-punt li kelli f'moħħi fl-ewwel sessjoni però ma żviluppajtux. Nixtieq nara rebħiet li ma jkunux out of Każwalità imqansa.
Eħe, qisha ġiet ir-rebħa, insemmi case in point ir-rebħiet mal-Monza u ma' Salernitana fil-League li jorduk għax tirbaħ imma tirbaħ timponi l-logħob fuq l-avversarju wkoll li ħafna mid-drabi ma rajniex. Tipo, jien nixtieq li l-Juventus tkun kapaċi toħroġ minn dik il-kappa ta' rebħiet li tipo qed iġġibhom bl-għaraq ta' ġbinek u nixtieq li forsi nerġgħu nersqu lejn kif tant niftakru b'mod tajjeb l-era Lippi, però mhux utopija. Taħseb li Motta huwa, mistoqsija lejk ukoll Pier tant ġifieri, taħsbu li Motta huwa l-persuna ideali biex Dan dal-logħob narawh u daw ir-riżultati jibdew ġejjin. Jekk wieħed jekk wieħed kien qed jara l-logħob li kienet jiżviluppaw il-Bologna dis-sena, wieħed għandu jkun ottimist. Biss hemm hemm il-fattur il-Bologna mhumiex il-Juventus. Il huma l-Juventus qed biss mal-Juventus il-pressure ħa jiżdied l-expectations enormi kkomparat mal-Bologna da da I mean il-Bologna Ħadd ma jistenna li ħa jagħmlu l-istaġun da sogno bħal m'għamlu. Biss jiena issa ovvjament nixtieq nara kif ċertu deċiżjoniżmu fuq jekk jekk għandek it-targets, jekk għandek l-objectives ta' plejers trid iġġib lil dak Aħdem fuqha ġimgħa prova ġibu naqra deċiżjoniżmu tad-diriġenza milli xtieq. Li ma kkaltux sajf sħiħ tiġru wara Calafiori, pereżempju, bdejna b'Turnu. Bdejna kmieni u milli qed nisimgħu jiġifieri Giuntoli qed jikkonsulta ħafna ma' Motta. Bla dubju, bla dubju l-futur qed ikun soċjetà soda kif għedt l-ewwel u deċiża f'xi laħa tagħmel. U trid tkun ħafna viċin viċin tal-kowċ. Jiġifieri jekk qed jagħmel hekk issa huwa tajjeb. Għaliex kif qed jgħid Massimo, differenti tikkowċja l-Bologna milli għall-Juventus. Il-Juventus hija responsabbiltà u piż qawwi jiġifieri ara ma jaħsibx xi ħadd li ħa jkun kollox perfett mill-ewwel jew li t-tim sa jkun perfett. L-ewwel nett Bażikament dan għa qegħed ngħidu dritt, mill-ewwel ħdax iridu jinbidlu sitta seba' żgur, mija fil-mija. Issa meta tgħid jinbidlu ġifieri jinbiegħu u jinxtraw il-ġodda jew anke jiġu rikuperati daqshekk malajr kif jiġu? Mhux neċessarjament jinbiegħu, aħjar ngħidu li forsi min kien qed jilgħab jista' jkun ta' riżerva. Qed tifhimni? Imma ħadd m'għandu jistenna li ħa naraw xi mirakli, xi tattikament perfetti mill-ewwel. Jiġifieri, iżda l-affarijiet jidhru kif qed tgħid inti, li qed jikkonsulta ħafna mal-coach u dik hija jekk jekk qed jikkonsulta ħafna mal-coach u qed jisma' ħafna bħala materjal jipprova jġiblu dak li jrid, hekk iwa tista' tista' twassal għal suċċess iżjed malajr. Għaliex tattikament imbagħad jista' jista' jorganizza iktar malajr l-affarijiet. Imma li l-affarijiet se jkunu faċli jew jew li ħa naraw xi differenza mill-ewwel, naħseb illi l-ewwel ġranet tal-lig importanti li jkollna dawk tliet erba' rebħiet mill-ewwel ħalli l-pressjoni almenu U anke l-mural tal-play-offs. U anke l-mural ikun tajjeb biex imbagħad tibni minn hemmhekk. Xi jkun suċċess għal Juventus u għal Motta, jien ngħidu għal Motta mhux għal Juventus, għal Motta dan l-istaġun. Eżempju, Meta tkellimt ma' Matthew qalli qalli jiena nippretendi li l-Juventus ikunu qed jiġġieldu għalik. Sewwa, issa ovvjament il-merkato għadu irid jiżviluppa, sakemm jintweled dan il-podcast jista' jkun nkunu eżempju iffinalizzajna għal Douglas Luiz, jista' jkun tkun ġew il-players ġew ġodda, tifhem, imma. Xi xi darba Matthew qalli qalli il-Juventus għandhom jiġġieldu għalik bil-coach ovvjament daqsxejn iktar attacking minded sewwa arja ta' friska ġewwa l-club x'taħsbu? Kif għedtlek l-ewwel jien f'Inday Ponti int rebħet tazza fl-aħħar mill-aħħar issa l-Coppa Italia suċċess li jiġifieri jekk int is-sena d-dieħla m'inti ħa tirbaħ xejn tistgħu labna sabiħ kemm trid. Ġejna t-tieni, ġejna t-tielet, imma s-suċċess ma wasalx. Jiġifieri issa kważi kważi ngħidlek illi obbligati li nirbħu xi ħaġa aħjar. U issa qed ninsew ħaġa aħna, qed ninsew ħaġa fis-sens, hemm ħaġa. Dan huwa l-ewwel staġun ta' Motta u naħseb għall-ewwel darba fl-istorja m'iniex minn hekk missejjes b'għaqli, ħa nkunu qegħdin nikkompetu f'ħames kompetizzjonijiet. Żgur dik oħra.
Jiġifieri trid ammont ta' plejers, jiena. U trid man management.
Jiena ma nafx fejn aħna sejrin ġeneralment, jiġifieri għax li li meta bħalissa jekk tim jasal sal-aħħar f'kull kompetizzjoni kważi jekk mnissir żball irid sas-sena l-oħra irid jilgħab xi disgħin logħba jekk mnissir żball. Jiġifieri umanament, fiżikament jien ma nemminx illi bniedem uman jitrenja kemm jitrenja li jista' jagħmilha. B'hekk dawn l-injuries kollha, tinnutaw l-injuries kollha fit-tul, kullimkien, mhux aħna biss, minn tliet xhur barra, minn erba' xhur barra.
Jiġifieri. Semmejt punt validissimu, Pier. Jiena ili snin kontra il-league b'għoxrin tim. Jien dejjem xtaqt li jużaw il-mudell Ġermaniż, kif kien fl-Italja wkoll bi tmintex-il tim, jerġa' jikkonsidraw imur lura għal tmintax-il logħba. Ah, u tmintax-il il-tim ikollok 34 logħba qed tekonomizza ir-riżorsi fiżiċi dejjem u tippreokkupani anke ċ-Champions League, il-format il-ġdid b'iktar logħbiet plus li. Għamlu Super League. Għamlu Super League. Eżatt, filli konna ngħidu tipo gwerra kontra l-idea eh, super lik u fil-li tittamila fuq il-modell tagħha, għani ċertu affarijiet ma tistax tifhimhom. Imma imma eh, alla fine eh, it boys down to tu manjel eh, findej konti, anki di eh, tal-FIFA ehm, Club World Cup, I mean, Come on. Ġa, ħan iġu f'sitwazzjoni li l-futbol mu ħajqaf qatt. Ah. Għas fis-sajf. Żgur, 100%. Żgur. Irid ikollok illum jiena niftakar kif kienet bdiet l-era tal-Milan ta' sakki eh, għax għandhom ġiex timijiet. Mm. Mela llum xi jiena ngħidlek li jrid ikollok erba' issa.
Hemm limitu sakemm timponi ma nafx fuq Tinsiex u dil-ġimgħa qed naqra intervista minn għalija ma' Platini. U konferm qallek is-Super League ħassir żgur. Żgur, 100 fil-mija. Jiġifieri da. Jiġifieri da jekk tiżdied is-Super League issa, x'sa jiġri?

U dak parti mill-Edew, meta tagħmel l-Edewwa, kien semma l-Atalanta xahar Kristall, għax daħlu l-Atalanta Champions League. Għalhekk intom lil min tridu, l-Atalanta jew il-Juventus u r-Real Madrid?
U qajjimt il-punt Real Madrid, Pier, I mean, issa għadhom kif rebħu ċ-Champions League u erbat ijiem wara nsiru nafu li ħadu lil Mbappe. Jien, frankament, meta tara akkwist ta' Mbappe mar-Real Madrid wara li għadhom kif ħadu l-ogħla tazza ġol-Ewropa, tibda tgħid imma kif assista tasal bis-suċċessi tagħhom dawn, tant rabbew faxxinu, illi plejer awtomatikament Lanqas jekk jgħidulu ejja u ma ntuk xejn, ukoll imur, għax mar ma' Real Madrid. U l-figuri li jissemmew, eh.
Eżatt. I mean, where are we going from here? U parti mit-tentennament ta' Rabiot, apparentament dak hu. Issa jiena, anki fl-artikli tiegħi ktibt, Id-dinja neħseb li għax kulħadd l-opinjoni tiegħu, jien personalment lejli qatt ma ffaxxinani. Jiena dik il-ħaġa li la hu kontinwu, meta jkollu aptit jilgħab meta ma jkollux aptit. Dawn l-aħħar Meta jkollu aptit jilgħab mbagħad jgħid. Eħe, dawn l-aħħar snin, l-aħħar sena, meta jibda javviċina l-kuntratt nibdew nilagħbu. Kif jaqblilna.
U mbagħad ħa nara, stennew ħija, ħa nara, issa naraw. Jiena ma nemminx li dis-sena jiffirma dan. Jiena, le, dis-sena tidher differenti. Da jidher li xi ħadd, xi ħadd żgur qed jikkuntattjah għalhekk qed jittentenna, jiġifieri, imma jiena kont intih deadline u qed jgħidu li m'hemmx deadline. Jiena kont ngħid. Anzi, rajt li dil-ġimgħa kienet id-deadline issa ara mort hemm. Dil-ġimgħa trid tgħidilna jew fi jew va. Jiena rajt li dil-ġimgħa kienet id-deadline. On Double Page, hu, jiena, jiena nippretendi u dik meta ngħid soċjetà soda,

Jekk jagħmel moħħu hemm wieħed mill-prastar jew l-isptar hemmhekk, jalla jibqa' hemmhekk. Ħażin għalih jekk ma jagħmilx moħħu hemm, il għaliex? Isek qrajt li moħħi fuq dal-punt għali, ipparagunajt ir-rabja ma' faġġoni, mhux ipparagunajt, one might be in. Analizza kif jivvjaġġa l-ballun fil-pitch meta jkun hemm rabja u meta jkun hemm faġġoli. Faġġoli l-ballun

Laqbadna fuq dan il-punt. Qed issemma' Douglas Luiz, probabbli nagħlquh. X'hemm bżonn iżjed bħala plejers fil-merkatu din is-sena? Eżempju qed issemma' insomma qed issemma' De Gregorio tal-Monza l-bowler li ma smajt personalment ma smajt xejn iktar, qalu li lest ilu lest ma nafx kemm.
Pratikament qed jgħidu li għax is-sajf jibda uffiċjalment mill-ewwel ta' Lulju. Jiġifieri żgur li mhux ħejtħabbar xejn xejn uffiċjalment għalissa, kwistjoni ta' ta' ta' accounts u hekk jiġifieri jingħal jingħalaq fl-aħħar ta' Ġunju. U l-merkatu jibda uffiċjalment fl-ewwel ta' Lulju. Tifhimni? Jiġifieri jiena le, nemmen li anki anki fil fil fil-lasti bir-rispett kollu lejn Szczesny jiġifieri qdiegħna de qdiegħna qdiegħna tajjeb u u l-istess jiġifieri nżawwdu l-kappell. Imma naħseb illi. Rigward età, wasalna wkoll biex biex u jiena jekk jiġi gowlet Taljan, gowlet Taljan dejjem dejjem inħobbu iżjed fil-lasta jien. Għaliex l-iskola Taljana għadha għadha nemmen li l-goalkeepers għadha għadha l-istess l-istess sodizza tal-pass tal-passat. Issa rigward l-akkwisti jiddependi jiddependi Is-sistema li beħsiebu jilgħab. Jiena ma ngħidx, mal-Bologna kien jilgħab four three three jekk mhux se jiżball. Ma ngħidx li mal-Juventus, iktar jew. Four two three one trid tissemma? Naħseb li l-four two three one. Issa jekk, jekk. Li togħġobni ħafna personalment. Jah anki jiena. Jekk ħa jilgħab bi tnejn quddiem id-difiża, Nippreferi żewġ plejers fiżiċi ta' ċertu saħħa. Fil-fatt qed jissemmew il-Franċiżi Fofana u Hu Thuram li t-tnejn huma fiżikament ta' ċertu saħħa. U mbagħad it-tlieta ta' quddiem, Douglas Luiz li qed jissemma' Kupp Miners bħala kwalità, il-question mark in-naħa l-oħra issa, it-tielet wieħed. Issa jist, li fl-opinjoni tiegħi, jista' jilgħabha, anki faġoli jista' jilgħabha. Mal-linja?
Jiena, jiena naħseb li għaliex Koop, ħa ngħidlek għaliex Koop Meiners huwa, Koop Meiners huwa plejer illi jilgħablek minn naħa għal naħa wara l-ponot. Jiġifieri jiflaħ jilgħab il-faġoli u, u jbidlu l-pożizzjonijiet waqt il-logħba. Tifhem? U inti qed iżżid il-kwalità, u. Mexa ta' waħda milli konna batuti aħna li l-attakkanti apparti li Vlahovic jista' jagħti iktar. Nibqa' ngħid li Vlahovic jista' jagħti għax anke man-Nazzjonal u segwejtu man-Nazzjonal il-logħba l-oħra. Ma nafx naqbad ngħid għax ktibt anke fl-artikli tiegħi, all right illi l-midfield tagħna kien batut u ma tantx kellu min jitimgħu, imma rajtu man-Nazzjonal l-istess affarijiet, hu jitlef il-ballun, Jiġifieri tistenni iktar mingħandu, jista' jkun li b'iktar kwalità u qergħajh.
Nofs forsi iktar kunfidenti. Nisperaw illi jaslu jaslu jaslu mbagħad l-istess, skuża biex il-loġ lingwawi jiġifieri. Ħaġa tirrabaħti lill-loġa, tifhem.
Qajjimt il-punt ta' Vlahovic interessantissimu wkoll Pier u naqbel miegħek li jiena nimmeravilja ruħi Vlahovic għandu kolpi tekniċi tal-ġenn. Għandu xutt tajjeb ħafna, preċiż, jaf jixxut, jaf jiskujja minn barra l-kaxxa, biss però jiskonċertawni ċertu żbalji quddiem il-lasta, I mean open goal quddiem il-gowler u nsemmilek case in point li ħaraqni ħafna fid-derby ma' Torino, I mean kif ma titfgħux ġewwa minn dik id-derby. I mean these goals tiskujjahom ukoll. Eżatt. Tipo kif kien jiskorjhom Inzaghi.
Insemmilek, kont se nsemmilek il-Higuain. Qed nitkellmu fuq il-futur u qbadna fuq Vlahovic. Jekk Vlahovic ma jurix xi kwalità għandu, verament għandu din is-sena, tikkunsidraw tneħħuh fis-sajf, fis-sajf ta' Jiena opinjoni personali, jiena, Jiena, ġifieri, u naħseb li anki s-soċjetà, is-soċjetà hekk tirraġuna, naħseb illi kieku jkollha, li mhux ħa tiġi fl-istat li hu Vlahovic bħalissa, li kieku jkollha tiġi xi xi offerta tajba, jiena ngħidlek illi. Imma, imma, hi bbażat fuq prestazzjoni, hi bbażat għax hemm bżonn il-flus. Jew fuq it-tnejn. Apparti li fuq it-tnejn, imma naħseb li kulħadd stenna iżjed iktar minn Vlahovic. Midher is-sitwazzjoni qiegħda fuq Chiesa bħalissa. Appuntu għax Vla imma għaliex? Għax m'hemmx offerti għal Vlahovic. M'hemmx offerti għal Vlahovic. Kieku hemm l-offerta għal Vlahovic, Vlahovic jitneħħa u b'dawk il-flus nikkuntentaw ikollna nikkuntentaw lil Chiesa. U mid-dehra wkoll, ma nafx hux vera jew le, ħarġet mill-bidu qabel ikkonfermaw il-Motta li Chiesa ma tantx jistmah. Ma nafx hux vera. Le, da apparentament, da ħa ngħidlek il-qasba ma ċċekċietx għal xejn. Da apparentament, da saqsih hu. Saqsih il-min irid u min ma jridx. Issa da, forsi qallu da, ismagħni, jiena jekk tridu żżommuh inżommuh, mhux b'kejl tajjeb. Imma mhuwiex indispensabbli għalija. Hu ħanet u l-kelma ħarġet, u minn ximkien ħarġet.
U ħafna wkoll setgħu interpretawha li l-itjaba Motta ma jridx li t-Tlieta, mhux il, ma ħassitx. Ħa ngħidlek ħa ngħidlek għaliex ukoll interrompi ftit, għax jekk ħa jilgħab bis-sistema erbgħa-tlieta-tlieta, Inti f'dik is-sistema lill-plejers dixxiplinati, għandkom amment il-plejers fi żmien Lippi? U semmejt punt earlier on fl-ewwel sessjoni. Issa, jekk hemm plejer li mhuwiex dixxiplinat fil-ground, żgur li mhuwiex Chiesa. Kontrarja, irid jiddeċiedi Chiesa kemm irid jikkontribwixxi lejn xi jrid il-kowċ fil-ground. Fil-fatt għaliex l-ewwel għażla li jinbidel kull logħba kienet tkun hu? Għax min hu tal-legret itul ukoll. Ġifieri. Imma għal xiex? Għaliex aħna bit-tbatija li konna fiha, speċjalment fit-tieni rawnd, ejja nsemmu l-ewwel rawnd, ħalli ninsa t-tieni rawnd meta sar dak it-taffiċ u ma stajniex nirbħu logħba eċċetera. Fl-ewwel rawnd konna sejrin tajjeb. Meta jasal il-ħin tas-sagrifiċċju li inti trid tgħin f'ċertu ħinijiet, Hu kien l-inqas wieħed li għin. Però bir-rispett kollu. Mela kienet l-għażla kienet taqa' fuqu. Però wara siegħa ta' mixja ta' sagrifiċċju. Ejja, hu kellu dak il-vizzju dejjem l-istess ħinijiet, it-tibdil u dejjem l-istess, ejja. Hemmhekk hi. Kważi qed ikellem u għamel mod. Ejwa, imma mbagħad jaf jitlu affarijiet oħra. Kważi tant hi. Imma fil-każ ta' Chiesa, Chiesa ma ma għamilx ma għamilx iktar milli jmissu biex lilu ma jġegħlux jagħmel

eh, jiffaċċjawha. Il-kwistjoni attakkanti, il-pool tal-attakkanti. U adegwat biżejjed eh, il-pool tal-attakkanti milik kien. Plus li hemm eh, milik u milik problema ħrissaw. Le, le, le, le, asjena, la asjena. Imma, avanzat kleta. u reġa' kellu injury f'kupp tiegħu. Dan bi żewġ cruciates. Issa reġa' nadda fil-cruciate u ġifieri da jiena jekk tista' ssib player iżjed żagħżugħ. Imma l-offerta issa min ħajġi għalih? Dik hija l-problema. U nirrikonoxxi li ki- li kien, per eżempju, ġie ġie ħafna drabi kien sfortunat ukoll għal ma jrid kurjaġ. Imma imma jrid ikollok dak l-ak- l-attakkant li li jitfa' l-ballun ġewwa. Eh, Issa, come on. Jena, forse għan nistama għal kattiv u overreacting imma lija jena kien

Zball enormi, għara xamel mal-Borussia, jien kont panteħ ċans il-kan. Għalfejn neħħejt il-kan, ma nistax nifhem. Għanin, plejer duttili ħafna, li jirablek ħafna pozizjonijiet.
Għara kħedin, għu ġu għalek poġġejt il-mistoqsija, jien. Bħala players allura, għax hekk ma hemm punt ieħor. Mid-dera motta jammira ċerti players li għalik li qatt ma stima. Eżempju, ġalo du kemm ġif jannar ġi ġalo narja f'jannar ġi ġalo. Fil-fatt apparatament kienu sa jselfuh u żamm kollox. X'inhu?
Kienu ħajselfuh.
U żammhom għallhom. Eżatt.
Apparentament, eh. Imnalla forsi kien Montero, li kellu l-grazzi la buħa. Jiena ma nistax tifhem. Mela, fi għannar ġibna żewġ players. Ta' Southampton il-Alcaraz u ġalo. Ora, dak kien għaddu ġej minn xi operazzjoni ma kien ilu xi tmien xhur diġà, ġifieri. X'inhi raġuni dan? Iwa da.

Xi ħaġa jkollha. Ġara xi ħaġa. Iddiskutejniha qabel, hu, jiġifieri għax kif, kif, kif tispjega li maġikament ġie in orbita taħt Montero f'ġismu. Isma', ma mmorrux 'il bogħod, fil-fatt wara l-final tal-Coppa Italia rajnieh l-attitudni tiegħu. Hemmhekk, hemmhekk sploda hu, hemmhekk ħareġ li kien ilu jista' porti fl-istonku tiegħu hu. Fil-fatt għamillu s-sinjal, allura b' rasek l' hemm, meta me, jiġifieri, biex Allegre qabżitlu, qabżitlu hekk.
Eh, eżatt. Ħareġ 'il barra minn dak li, Ħareġ, ħareġ. li bdajna naraw, hu, ukoll.
Allura, naqbad fuq dan il-punt issa. Jiena mod ta' jiena personali, fis-sens, hu bħala bniedem, nemmen li m'għandu xejn x'jaqsam ma' Allegri. Fis-sens huwa bniedem iddixxiplinat. Mhux għax Allegri mhux ta', ma kienx. Imma naħseb ċertu, ċertu kliem u ċertu attitudnijiet ma, ma joħodhomx. Narah jien. Motta. Imma, imma na, bħala. Narah. Bħala għal.
U jien nemmen li dak it-tip ta'. Bħala apparenza.
Apparenza? Kif naqbad ngħidlek. Bħala l-bniedem ta' Juventus.

Jiena kont nistaqsi lili nnifsi, imma da possibbli? Is-soċjetà, d-diriġenza ma tarax dawn l-affarijiet? Possibbli da fost il-ġimgħa ma kinux jinżlu dawl jiddefgħu fuq mejda kif aħna ħna u jgħidu jisma', x'inhi r-raġuni? Tuna raġuni l-għala. Għax da bħalma naraw aħna jaraw huma u. Issa forsi, forsi, hekk kienu jagħmlu, ma nafx. Imma jekk vera kienu jagħmlu hekk qatt ma rnexxielhom iżommu. Dana, dana.
Kollox, kollox, m'għandix dubju li l-Juventus għad-dispożizzjoni tiegħu kollox u għandhom training ground state of the art ftit hawn f'Għalu, jiġifieri ma kien jonqoshom xejn hu. Ngħaddu biex nibdew nikkonkludu bil-mod. X'taħsbu fejn taħsbu ħa nkunu minn hawn

Naqa' time management u man management mhux ħażin. Nibdew minn kummenti kumplessi, Tomas. Fejn tixtieq li nkunu u fejn taħseb li se nkunu?
Forsi xi li draw nkellimhom on a daily basis, l-aspettattivi tiegħi dejjem ikunu ottimisti ħafna. Hawnhekk ikolli nkun aktar bbilanċjat u. Però bħala Juve, eżempju, meta qed nara kliemek, għandna dejjem għalija, għandna nkunu hemm niġġieldu għalik. Waħda mill-affarijiet li ħarquni dis-sena jitkellem kontra dan l-aspett li l-Juventus no matter what trid toħroġ biex tqarreb tal-unuri. Ħaġa li anki fl-intervisti kont ninħaraq nara lil Allegri jgħid Qegħdin it-tieni post, kważi ħa niġġieldu għal-lig u moħħu fil-ħames post u kważi nżilna fih. Alla fine. Għalhekk fejn taħseb mela? Wieħed jawgura li għal issa. Nippretendi li għandna niġġieldu għal-lig, żgur. Champions League, I mean, wieħed jixtieq imma
Iebsa. Iċ-Champions League hija kaxxa magħluqa għal kull tim fis-sena. Jiġifieri għax. Iebsa. Ikun hemm għax hija kompetizzjoni forma ġdid, jiġifieri. Qed tiġġieled ma' Great White Sharks bħal Real Madrid li għadhom kif jerbħu ħadu lil Mbappe, jiġifieri. Pierre?
Apparti kif għedna, diffiċli tgħid issa għaliex l-ewwel irid isir il-merkato u tara min ġie. U min telaq hu sebuħ dara. Il-Juventus dejjem obbligata tirbaħ. Dejjem. Jiġifieri x'ni imma x'nistennew u x'jista' jsir hija totalment differenti. Iż-żmien issa jista' jtina Diffikultajiet ħa jkun hemm nerġa' ngħid. Ma ma jistax ikun ħa jkun kollox perfett mill-ewwel. L-importanti li jkun hemm nerġa' ngħid soċjetà soda magħquda, konvinta mill-għażliet li li tkun għamlet. biex lil Coach ma tħallehx waħdu u l-affarijiet minn hemmhekk nistgħu nimxu 'l quddiem. Però l-Juventus hija obbligata tirbaħ dejjem. Nerġa' ngħid, in fin dei conti s-sena l-oħra rbaħna tazza, ġifieri issa minn hemm trid titlaq. Kieku ma rbaħna xejn, kien ikun hemm inqas pressjoni għax ħa tibda from scratch. Qegħdin fl-istess sitwazzjoni ta' meta telaq Pirlo. Allegri, Għalhekk, għalhekk terġa' dehri kjraħ iktar, għaliex taħt Pillock aħna ġiex tazzi. Minn hemmhekk 'l hemm imbagħad, minn hemmhekk 'l hemm imbagħad ġiet Coppa Italia. Ġiet Coppa Italia issa. Minn hawn xi ħaġa aħjar. Jiġifieri l-affarijiet mhux faċli, però bil-kalma u b'soċjetà soda nerġa' ngħid u l-Juventus nerġa' ngħid obbligata tirbaħ. Dejjem. Ma tistax tgħid isma' aħna jekk niġu mal-ewwel tlieta mm. kuntenti. Issa mbagħad iċ-Champions League kif qed tgħidu intom, jiena taf kif nirraġuna fiċ-Champions League, iktar ma navvanzaw, iktar bonus għas-soċjetà biex nissudaw il-finanzi. Eżatt. Għax il-Juventus, il-proprjetà tal-Juventus toħroġ il-flus, għajja ngħidu kollox, Sfortunatament, meta jsir it-taffix biex biex ngħattu it-taffix li jkun hemm. U nirringrazzjaw l-Alla wkoll li għandna hekk m'aħniex bħall-Inter li niddependu mill-banek u kultant jitwiled Ċiniż u mbagħad jaħrab u ma nafux sar minnu jew bħal Milan. Aħna l-menu ħalli nisbaljaw u l-proprjetà tgħidilna you have to go by yourself, imma fl-aħħar meta jsir żball kbir imbagħad qegħdem lesta biex tgħid isma' ħa nagħmel tajjeb jiena issa. Imma nisperaw li ma nerġgħux niġu f'dik is-sitwazzjoni.
Grazzi Pier tal-kummenti tiegħek ukoll u grazzi lilek Massimo. Aħna wasalna fit tmiem ta' dan il-podcast hawnhekk tant il-podcast li għamilna niddiskutu daqsxejn l-affarijiet kif ġraw u x'nixtiequ li naraw fil-futur ovvjament, nistednukom li tkomplu ssegwu l-paġna tagħna kif ukoll il-grupp ta' Facebook tal-klabb. Infakkarkom li l-kampanja tas-serramenti għadha miftuħa sewwa, il-klabb jiftaħ kull nhar ta' Tlieta u Ħamis bejn is-sebgħa u nofs u t-tmienja. Jiena mill-ġdid nirringrazzja lil Massimo u lil Pierre talli aċċettaw l-istedina hawnhekk u nispera li intom ħadtu pjaċir issegwu din id-diskursata konverżazzjoni li kellna hawnhekk. Ibqgħu segwuna u narawkom il-klabb ma ndumux. Grazzi, ciao ciao. Grazzi lilek talli għadek kemm segwejt dan il-podcast. Jiena Alejandro, f'isem il-Juventus Club Vero Amore ta' Birkirkara u f'isem it-tim tas-Segretarjat, u għandi messaġġ għalik. Din is-sena il-klabb se jkun qed jagħlaq 50 sena mit-twaqqif tiegħu u bla dubju ta' xejn ħa nkunu qegħdin nagħmlu bosta attivitajiet biex nimmemorazzaw dan it-tragward importanti. Però dawn l-attivitajiet se jkunu miftuħa għall-membri biss u għalhekk x'qed tistenna? Il-membership għal kull adult hija 25 ewro però ntuk lura 55 ewro f'vouchers. Ġifieri mhux talli tiġi b'xejn talli ħa nkunu qegħdin intuk il-flus aħna talli tissieħeb magħna. Is-segretarjat hawnhekk huwa wieħed magħqud, huwa wieħed dedikat, sewwa. Il-klabb, il-klabb jiftaħ bej it-Tlieta u l-Ħamis, sewwa, jiftaħ it-Tlieta u l-Ħamis bejn is-sitta u nofs u t-tmienja. Għalhekk, ejja issieħeb membru ħalli din is-sena issegwi l-logħob kollha tal-Juventus ġewwa l-klabb tagħna hawnhekk kif ukoll tkun parti minn dawn iċ-ċelebrazzjonijiet li ħa nkunu qegħdin inħejju għall-50 sena mit-twaqqif tal-klabb. Grazzi talli segwejt mill-ġdid u narawk il-klabb ma ndumux.